Хәерле көн! Бүген 194 нче дигән подкастның чираттагы чыгарылышы һәм бүген без атаклы шагыйрь Сибгат Хаким турында сөйләшәбез. Биредә Газинур Морат, Ләбиб Лерон, Ркаил Зайдулла һәм Баязит. Тукай Йолдыз Яралган бер йолдыз гасыр төпләрендә татарның, шул татарның төрле кысылудан кечерәеп калган тар карнын ватып өскә бәреп чыккан йолдыз. Менә Сибгат Хәким дигәндә, сезнең Сибгат Хәким белән танышуыгыз, беренче тапкыр бәлки аралашуыгыз ничегрәк булды микән ул, Газинур абый? Китабы өстәл китабы иде Сибгат Хәкимнең. Бер зур калын томлыгы бар иде аның минем. Өстәлдә һәр вакытта да торган. Ул шигырьнең язуның инде ул бик остасы иде. Рифма остасы. Рифма остасы. Аннан инде күп нәрсәгә ярып була иде бит, кыскалыкка да ярып була иде. Мин э, Сибат Хәкимне э, күрдем беренче мәртәбә Тугай клубында. Безгә сирәк-мирәк кенә студентларга ул чакта Тукай клубында чыгыш ясау Бәхете дә елмаеп куя торган иде. Әлбәттә, э, ул бик анда чыгыш ясау бик рәхәт түгел. Ник дигәндә, анда һәр вакытта да беренче рәткә килеп утыралар иде Хәсән Туфан, Сибгат Хаким, Әмирхан Еники, Гомәр Бәшиевлар. Хәтерлисез, шулай бит? Бу инде үзенә күрә бер интихан алган кебек. Алар алдында чыгыш ясау инде ул үзенә күрә студент балага егерме яшьлек малайларга бигрәк тә дулкынландыргыч һәм дә тез буыннары да калтырый әлбәттә әй бит менә беренче мәртәбә мин менә ул вакытта безнең классикларыбыз әй бит анда атна саен бар иде әдәби кичәләр әй бит тукай клубында хәтерләйсездер бишенче катта матбугат йортында менә шулар ничек егерменче Шул олы кешеләр, аксакаллар шунда беренче рәткә килеп утыралар иде. Шәйхи Маннур, әйме. Салих Баттал. Салих Баттал. Нури Руслан.
Күбесе инде алар таякка таяна. Күбесе таяк, таяк белә иде. Сибат Хәким таякка таянмады шикелле беркайчан. Юк, юк. Әйе. Менә беренче күрүем якыннанрак күрү дип атала инде бу. Ләкин Сибгат Хәкимгә барып сүз кату э, э, минем хәлдән килерлек түгел иде. Мин аң белән бер кайчан да сүз алышмадым шикелле. Сибгат Хәким белән Сибгат Хәким ул вакытта э, Хәсән Туфан ул бераз теге идәрәк иде. Хәсән Сивас Хәким һәр вакытта да ул рәсмирәк иде.
Рәсмирәк кеше дә име? Хөкүмәт тә бик яраткан бит инде ул. Президиум члены да булган бугай ул теге Верховный Советның. Ул хәтта аның торган җирендә обком белән, обком белән ярәшәдә дә ул.
Ул РСФСРның Горький исемендәге дәүләт премиясе лауреаты иде бит инде. Һәм обком члены булган кеше ул. Әйе, шуңа күрә Һәм бер 50 еллардан бер кайда эшләмәгән дә бугай ул, түгелме? Профессионал. Профессионал язучы.
Ну, шул хөкүм хөкүмәт должностьлары гына инде һәм Юк, алар инде аның җәмәгать эшләре тәртибендә, аның өчен ул хезмәткә калмагандыр. Ул инде бик күп җырлар авторы һәм шигырьләре аның ул менә Әлкәнәйгәч ул бит минемчә менә 60 елларда өр яңа ниндер сибгат якин пәйда була.

э, пехотада ялгышмасам әйе әйе әйе пехотада курский әйе аның теге поэмалары да бар дуга дигән э, анда бик нык ишәнеп ишәнә аны әйтәләр инде аны әлбәттә тикшерергә кирәк теге нидә заградительный отрядта да булган ди анда командир взвод командиры бит инде ул сугышкан алгы фронтта алгы сызыкта да сугышкан кеше ул фронттан бик нык ишәнеп кайта аны дөресен генә әйткәндә җәмәгате мөршидә апа хатыны э, ул э, ул инде кем әнисе ул э, әнисе дә ул мөршидә апа бит шагыйрә булып башлаган кеше Ә, ул бик кызык. Китап чыгарган.
Әйе, алар Хәсән Туфан белән ул кайсыдыр авылда, Арча районындамы, ә, укытырга җибәрәләр Мөршид апаны. Алар Хәсән Туфан белән Сабантуй вакытында э, Сиват әким менә үзенең шул сөйгән кызын күрсәтергә дип Хәсән Туфанны алып кайта. Һәм аның туенда безнең татарның ул вакытта сугышка кадәр әйләнә, теге репрессияләргә кадәр менә анда ул вакытны исән калган, әлегә төрмәгә эләкмәгән бик күп шагыйрь язучылар катнаша. Шул Хәсән Туфан, анда Гадел Кутуй, улан үзе мәкаләсендә Саный да, анда кемнәр, бу кемнәр булган. Сез Хаван бер икән дигән шигырь. Әйе, сез шуның белән язылган бит инде. Ул Хәсән Туфан сүзе бит инде. Поезддан каршы алган вакытта. Нидән сөргеннән Хәсән Туфан кайтып төшкәндә Сибат Хаким Хәсән Туфанны каршы ала нидән? Әйе, тамбурдан күрүгә булаларны әйтә. Хатыны белән була һәм Хәсән Туфан әйтә, сез Хаван бергә икән. Шуннан ул сүз тәэсир итә сибата кемгә, ул аны җыр тексты итеп яза, сез һаман бергә икән дигән атаклы җыр шулай туа. Анда Муса Кәрим дә була бик очраклы рәвештә төшеп кала ул Казанга, ниндидер сәяхәткә бара торган була. Акчасы беткәч, Казанга төшеп кала һәм очраклы рәвештә ул менә нинди бәхет дип аны яза инде аның мәкаләсендә бар, ул истәлекләрендә Муса Кәримнең. Муса Кәрим дә шунда була, каршы алучылар арасында. Сима Хәким менә ул Курский сугышында катнаша инде. Менә шуннан да бик нык Курский дуга сугышында.
Бик бик нык шуннан да ул. Анда бит танклар.
Ул шуннан да бик нык югалта, сәламәтлеген тазалыгын. Менә Сибгат Хәкимнең сөйләгән сүзе хәтерә килде бит, Хытай рәхмәте. Юк, мин сөйләп бит әйтеп бетермим әле. Мөршидә ханым менә шушы э, бер ике җыентыгыда чыганнан сугышка кадәр. Ул менә э, э, Сибгат Хәким кайткач, ире кайткач инде бөтен энергиясен, бөтен яшәү рәвешен багышлый Сибгат Хәкимнең менә шушы саулыгын саклауга, саулыгын аның э, тормышын саклауга дип әйтик байтак яшәгән бит инде ул заманнар өчен сиксән алтынчы елында вафат булды җитмеш биш тирәсе җитмеш биш яшь тулы җитмәде әз генә җитмәдеме әз генә калды юбилеяны декабрьдә бая әле ләбиб абый сезнең беренче тапкыр очрашуыгыз ничегрәк булды менә шул мин аркайны гына җөпләп куям җөмлә белән шул авырып кайткач Аларның бәхетенә күрә дип әйтикме инде, Аккош күле төзелә башлый ул вакытта. Аңа инде әйтәләр, Дмар саф һава, Бәширов, нарат Дмар теге Бәширов һавасы, аркасында. урман һавасы кирәк, б- беренче чиратта дигәч, менә шул м, дача төзегән вакытта Гомәр абыйлар, Хәсән абыйлар, менә шул э, Сибат абыйлар ана шул дачада беренче Теге хуҗалары дип әйтик, мин Акышкуның хуҗалары шулар булып чыга. Шул легендар урын булган бит инде. Әйе, безнең Сибгат ай белән шулай ук э, теге аралашулар, күрешүләр булгандыр, менә шушы э, шул ук Булат Сәйманов дигән кебек менә кайбер шагыйрьләрнең э, кабул иткәндә Союзына берлектә без инде яшьләр булып Теге сүз әйтмәсәк тә, тыңлап утырырга бик хирыс идек.
Килә иде, хирыс иде, гел берсен дә калдырмаска тырышадыр идек. Андый чакларда булгандыр. Чынлап та ул протоколларда, беркетмәләрдә аларның безнең дә исемнәр бар, минем дә ул иске протоколлар, минем дә беркетмәләр бар. Аларда безнең фамилияләр дә бар һәм Хәсән Туфаннарның да, Сыйбат Хәкимнәрнең дә исем-фамилияләре бар. Әмма ләкин безнең бернең иң истә калган көн ул Сыйбат абый белән якыннан аралашкан көн. Ул унберенче март 1982 ел булган безнең. Менә мин аны шулай үземнең зәңгәр тышлы дәфтәргә теркәп куелган булган. Йөздә уналтынчы бүлмәгә без шул ук икенче зур университетның ике катлы, теге әйтик, зур катлы бинасы бар бит инде, аны унберенче катында татфак дип әйтик инде ул вакытта. Татар бүлеге. Шуның йөздә унберенче катның алтынчы бүлмәсе булган ул, шул алтынчы бүлмәсендә без Сибгат абый белән очрашканбыз. күрешкәнбез моны безгә оешт актлар залымы гади бу бәләкәй бүлмә булган инде бер аудитория булгандыр дип уйлыйм анда шушы әллүки әллүки дип безнең безнең ни бар әдәби иҗат берләшмәсе безнең инде куратор ул вакытта яшь иҗатчыларның кураторы мөхәммәт абый мәһдиев иде Старостасы кем?
Старостасы Аркадий Зәйдулла иде. Аркадий Зәйдулла иде ул вакытта. Иә. Менә шул вакытта безнең менә бу нине э, шушы чараны оештыручы Мөхәммәт абый булган инде, ул аны чакырган, менә мин шулай дип язып куйган монан да. Э, шуның чакыруы белән Сибгат абый килгән безгә. Без 24 4 татар студенты булганбыз шушы бүлмәдә аның белән бергә. Очрашканда.
Әйе, без аны менә алай дип язган, шагыйрьне төп тегә сәгать 2-дә аяк үрә басып каршы алдык дигәнбез. Аяк үрә басканбыз тегер кергәндә инде. Мөхәммәт абый Әллүки турында кыскача сөйләп, безнең белән таныштырып, җырга, аның ничек язылуына багышланган очрашуны ачып җибәргәннән соң сүз Сибгат агага бирелде. Монда әле тематикасы да, димәк, җырга багышланганрак булган, димәк, бу безнең очрашуның инде Сибгат абый һәм җыр дигән сүз булган инде. Һәм ул менә шушы аксакал ди, Әйткән мени инде шагыйрь, Сүз саен тукталып алгандай, ул бит шулай сөйләшә инде. Теге, ашыкмыйча, салмак кына сөйли башлады. Тәүге җыры кайчан, ничек язылуы турында кызыксынуыбызга җавап итеп, ул көен Шакир Мәҗитов язган Юксыну җыры хакында тәфсилләп алды, дигәнмен. Сибгат ага сөйләгәндә, мин аның кайбер фикер гыйбарәләрен кәгазьгә төшереп барырга тырыштым. Мин язып барганмын. Менә ул әйтә, Җыр, ул хис әйберсе. Хис дөньясы кала, башкалар онтыла. Музыканың характерын тотарга кирәк. Шагыйрь күңеле белән халык күңелендә уртак хис ята. Җырның нигезендә моң булырга тиеш. Җыр язганда минем үз дөньям үзгәрә, ди. Шулай сүзен дәвам итеп әйтә ул. Менә мондый сүз әйткән ул вакытта. Шушы көннәрдә генә Әмирхан Еникинең әйтелмәгән васыятенә җыр яздым, ди. Хсиват ага. Аннан соң әйтә, Мөхәммәт нең дин, Мөхәммәт Мәһдиев нең дип әйтик, Кеше китә, җыры кала, Торналар төшкән җирдә дигән әсәрләрен дә бик тел әсәрләренә дә бик теләп җыр язар адем дигән менә аның хыяры булган. Язды микән, мин бик хәтерләмим хәзер. Шигыре бар, бар шигыре бар.
Әйе. Мөхәммәт Мәһдиевка багышланган. Сиваттагы Сиваттагы дөресен әйткәндә, махсус теге Җыр язып утырган кеше дип мин аны белмим. Ул беркайчан да теге менә җыр тексты язам дип язган кеше яшамаган ул. Ул шигырь буларак э, э, язылган, басылган һәм иң мөһиме ул вакыттагы безнең теге калифилар, иң затлы композиторлар әйме, язарлар шигырьләрен Үзләре табып язылган җырлар дип беләм мин. Ул шигырь булып, ул Ә я, ул чагында укыйлар иде, композиторлар да укыгандыр. Э, Татарча да яхшы беләләр иде композиторлар. Әй, алар өчен татар инде, татар анасы белән кергән э, татар теле, татар рухы, ул композиторларга ул Мансур Музафаровларны карагыз сез анда. Э, Сара Садыйковалар, Сара Садыйковалар. Нәҗип Җиһанов та менә аны тәнкыйтьләр дә иң шәп җырының өзелгәнсең сиреннән сиватәкин сүзләренә ул бәлки кайбер очракта җыр дип тә язгандыр һәм сара садыйкова белән алар бик дус иде ул бәлки махсус аңа биргәндер дә заказ заказ белән дә әйткән сорап әйтәм әйе заказ белән шуңа күрә анысы инде аның мөһим түгел ләкин шедеврлар бит ул вакытта гомумән Шигырь буларак та укыла, җыр текстлары Сибат Хәкимов сүзле, аның белән шул бер чорда язган Роберт Әхмәҗанны кара, Рауль Фәйзуллинныкы шулай ук. Аларны бит шигырь итеп укырга мөмкин. Шигырь буларак укырга мөмкин. Һәм алар чыннан да шигырь дә. Алар шигырь алар. Шигырь дә. Шуңа күрә Сибат Хәким, әлбәттә, җыр текстында да ул бөек. Җыр тексты, җыр текстларында да. Безнең заманда бөтенләй ул җырлар чынлап та Фазыл чишмәсе, аннан соң безнең чорда мин хәтерлим, Бер тауда ун чишмә дигән җыры бик популяр иде. Аны Рабига Сибатуллина җырлыйдыр и һәм ул менә бу без сорау биргәнбез, кайсы җырың синең үзеңә охшый дигәндә. Менә бу юксынуга, юксынуга тукталып китик лә. Ул бит инде аны сугышка кадәр яза, Шакир Мәҗитов э, музыкасын яза. Һәм э, ул әллә нинди яңгыраш алмый. Һәм сугыш башлангач, менә ул юксыну, теге менә э, хатыннарның ирләрен көтүе, тол хатыннарның хәрәк булган ирләрен сагынулары, юксынулары шул кадәр халыкның күңеленә тәңгәл була һәм юксыну җыры менә шушы икенче бөтендөнья сугышы вакытында, Бөек Ватан сугышы дип әйтәбез бит. Иң популяр җырга әверелә ул. Синең әти беренче тапкыр күрешүеңме, танышуыңмы Сибгатка кимерә ничегрәк булды? Мин гадәттәгечә мәктәптә укыганда ук таныштым аның белән. Мин мин Казанга килдем, шигырьләрне күтәреп, 14 яшьләр булган инде миңа. Ә, язучылар берлегендә инде. Шигырь дәфтәрен.
Юк, язучылар берлегенә бармадым мин. Мин белә идем, менә Казанда ике зур шагыйрьләр бар, зур шагыйрь бар. Хәсән Туфан, Сиват Хәким һәм Нури Арыслан. Ләкин миңа якынрак иде, әлбәттә, Хәсән Туфан белән Сиват Хәким. Хәсән Туфанга мин ул идә юк идем, ләкин калдырдым. Мин аңа дәфтәрне, ул дәфтәр әле дә исән ул, мин идә, аның яшел карасы белән сәткән теге сәтмәләр, инде сорау биргәләр. Сиват Хәкимнең иңенә кердек без. Менә Бер минем иптәш классташым белән инде авылдан килгән минем белән шулай килде. Ул вакытта менә шул Ул да шигырьдә язган идеме?
Юк, ул миңа ярып бирде. 14 14 яшьләр инде безгә. Кердек. Фатирына бернинди теге кисәтүсез, нисез. Кыюда булгансың инде үзең, әй, Алла. Әрсезлек булган алай. Шуннан э, чыкты Сивадовый әкрен генә атлап ул бик теге менә олпат. Салмак кеше. Салмак әкрен генә сөйләшкәндә дә теге әкрен паузалар белән сөйләшә иде мәрхүм. Шуннан э, ул инде эшләп утыра торган булгандыр, тиң кандыр Мөршидә апа аны э, чакырып чыгарды кабинетыннан. Уң ашап та җитмәгәндер инде эштән бүлү, бүлү ләкин теге яшь малайлар малай шалайларның яшь малай шалайлар халтурчыклар килде э, яшь малай аңа инде э, гел китерә торган булганнар мин хәзер булса хәзерге акылым белән мин бармаган булыр идем дөресен әйтергә кирәк чөнки ул инде туеп беткән булгандыр инде андый теге минемчә ниләрдән теге башлап шигърияткә омтылышлардан алай килмәгәннәр дә яшьләр синең шикелле син күп белә белә юк яшьләр булмаса өлкәннәр сүз башы яздыручылар күп була бит әле әйе сүз башларын күп язды шуннан әйтте менә иртәгә Без язучылар берлегенә мин киләм, э, сәгать бергә төш вакытына. Аңарчы карап чыгырмын. Ләкин э, бу эшләр белән Илдар Юзеев шөгыльләнә, диде ул. Илдар Юзеев яшьләр белән эшләү э, бүлеге башлыгы э, шул шул эшләр буенча рәис урынбасары иде бит инде. Ул чыннан да килде, Илдар Узеев, бу әле мин беренче э, ничектер тикшерү, бу минем үземнең инициатива белән алар чакырып түгел. Алар инде киңәшләр бирделәр. Мин баш иеп тыңлап утырдым. Менә шул булды танышу. Аннан соң инде менә э, театрга керергә ул миңа чакыру билетлары бирде. Галискар Камалның 100 э, еллыгы булгандыр инде ул, 100 еллыгы булган инде ул. Шул Камал театры. Ишек алдында көтеп тордым инде, берәрсе билет бирмәсме дип. Ничегрәк булды? Керергә
ишек алдына түгел, анда минем кебекләр билетсыз килү. Минем кебекләр анда шактый иде, ни керергә теләп. Ул вакытта бит халык йөрилеп йөри иде театрларга, анда юбилейларга. Ну, ул мине күреп алды да биреп калдырды, э, ни чакыру билетын. Менә шул, аннан соң инде без әлбәттә аралаштырдык. Менә э, яшь шагыйрьнең беренче китабы дигән теге нәзек кенә китап чыга иде бит. Э, шуны тикшерү булган иде. Анда инде бер 6-7 шул юка гына китап чыккан. Ул минем китапны былай итте дә, былай иттереп ничектер яратмыйча ташлаган кебек булды, ләкин әйтте, мин бу турыда мин сүз әйтер мин ул өлгергән шагыйрь ди. Минем өчен инде ул иң югары комплимент. Булды, әлбәттә. Бу 85 нче елда монсы инде. Монсы инде 86 нчы елның вафат булды ул. Иң нык истә калган, әлбәттә, Равил Фәйзуллин йөзүләре дигән э, безнең ни бар бит инде, әдәби вакыйга ел саен була торган. Ул шул вакытта башланган иде. Башлагыч чорлары. Э, башлагыч дип ул инде аны бик ерак. Ул шул Аккуш белән дә иде бит инде башланып җибәрде. 84 нче елда була хәле. Аккуш белән. Маркиз утравында булды ул хәл. Маркиз утравына бардык без

Безнең арада иң өлкән шагыйрь булгандыр. Ул безнең белән ул хәйләкәр генә елмаеп ничектер менә күзләрен кысып, аның күзләре күренми дә иде ничектер теге кәгазь калынлыгы гына булып кала. Кәгазь калынлыгы гына булып калып, елмаеп, үзе ул бик сөйләргә яратмый да алай теге очынып. Анда инде юмор осталары Гәрәй Рәхим бар иде микән анда? Рөстәм Мингалимнең халык җырларын җырлаган хәтерлим мин, такмакларын. Ул аны исәпсез җырлый ала иде. Гәрәй Мәскәүдә ул вакытта. Гәрәй, Гәрәй Умандыр.
Ну, Рөстәм Мингалим менә хәтерлим бик яхшы. Шуннан соң кайтканда ул бит инде ярга ук килеп туктый алмый. Су тигәндә ярга кадәр Сибгат Тик кимне суга бастырып судан чыгарып булмый бит инде. Аны Газинур Мурат менә шулай баланы күтәргән кебек күтәреп алып чыкты ярга. Булдан әле әле әле әле аңашы да нәрсә дә булды. Бу берне күз алдына да китерә алмыйм инде. Макиз Макиз утравында ул бик Ну, бәләкәй генә кеше. Макиз утравында бик күңелле булды инде ул кичә. Алмаз Хамзин.
Алмаз Хамзин.
Баяндауни. Элис Гадел анда ул вакытта мәрхүмнәр инде барсы. Зөлфәт.
Җәүдәт Миңнуллин да фотографлар бар.
Шунда Сибал Хәким шигыренә язылган башка бер ни дә кирәкми дигән җырны ул вакытта яттан белгән мин җөбәт итеп башлагач. Алмаз Хабзин суза, мин шул җырны Җырлады. Хәтта Сибгат Хәким үзе кушылды. Әйе, ул да җырлан фото бар безнең. Айрат Садыйк төшергән безнең каләм журналист безнең чырдашыбыз. Анда ул Сибгат абыйның менә мондый башлык кигән юл. Балон абый дип әйтелә ди балон да пилотка кебек. Пионер. Плащы да балон плащ булган иде. Әйе, әйе, шундый яңгыр яңгыр яуса дигән ни белән шуны кигән, шуны киеп төшкән фото юлында. Түзү мен Сибгат Хәкимне үзем күргәнем юк. Ул аңлашыладыр инде. Ул теге шигърияте, иҗаты үзенә бик ошамаган кебек. Менә андый иҗат, менә шундый кеше яза алмый кебек. Рәсми булганга күрә дисеңме син? Белмим мин. Ул рәсми дип Рәсмидән түгел, кыяфәте, кыяфәте. Теге ничектер кыяфәт белән иҗат бик туры килми. Сандугачны да күргәнең юк бит.
Сандугач кеше күзенә күренеп сайрамый, ул бәләкәй генә сап-сары бер кош. Кыяфәт аның әллә нәрсә түгел, эш бит кыяфәттә түгел. Аның эчендә э, шагыйрь җаны, э, бөек шагыйрь, олы шагыйрь җаны булган инде. Аннан соң ул бит без менә э, шушы әдәбиятка киләбез дип маташканда э, Сиват Әким инде ул менә э, хәзергечә әйтсәк метр иде. Аның инде без синең сезнең шәкертегез дип аңа йөрүчеләр Э, бик күп иде. Шуңа күрә мин студент чагында шулай Газинур Марат кебек, аның инде мин инде бераз элкенәйгән кеше, ба, мәктәп баласы түгел иде инде. Мин дә ул кадәр аңа якын килеп, мәшәкатьләп йөрмәдем. Менә шигырь уку әле, фәлән дигән шигырьне укыгыз әле Сибатага дип. Юк. Ул үзе кызыксынып бара иде. Һәм алар бит ул вакытта да э, менә Хәсән Туфан булсын, э, Сибат Хәким, шул ук Нури Арслан, Э, Шәйхе Маннурлар, алар яшьләр иҗаты белән, менә бездән соң кемнәр килер, дип э, бик э, борчылып, э, гамьләнеп яшәгән кешеләр. Э, Шәйхе Маннурның хәтта теге яшьләрдән менә Фәйзуллин буыныннан, чөнки Фәйзуллиннар бит инде өр-яңа без теге юл ачабыз, новатор булабыз, ирекле шигырьләр, верлибрлар язабыз, дип килгәч, Шәйхиманурның шигыре дә бар теге. Сак булыгыз, гамсез гулливерлар, лилипутлар килә шигырьгә дип. Ул аларга теге тәнкыйди күз белән караган. Алар әлбәттә лилипут булып чыкмады. Үзләре э, гулливерга әйләнде теге э, күпмедер вакыттан соң. Шулай да ниндер теге буыннар белән буыннар арасында ниндер каршылыклар була бит. Ләкин без ашлык белән түгел, һәр буынга ничектер менә э, хөрмәт итеп өлкәннәрне
юл юл табып килдек сыман тоела инде миңа э, ләкин ул теге ниндидер иҗат слюбендә аларга ярый түгел шулай ук үз сүзебезне әйтергә тырышканбыздыр ләкин инде безнең өчен э, менә сиват әкиевнәр хәсән туханнар ул инде бер үзләре бер тарих иде Ә кайберәүләр инде Сибат Әкимнең менә шундый яшьләргә яңа башлап яза башлаучылар аларның арасында шактый бездән бик өлкәннәр иде сүз дә юк. Алар инде аны сырып алып, ул бик күп кереш сүзләр язды, бәлки лаегы булгандыр, лаегы булмагандыр. Шо юк дими иде инде. Ул юк дирә кыенсынган күрәсең. Әлбәттә, теге әз генә сәләт чаткысы күрсә дә, аны эреп теге бәлки Ялкын ялкынланып китәр дигән өмете дә булгандыр. Шуңа ул кереш сүзләр, менә бу китапка кереш сүзләр язгалады, шактый язды. Ләкин ул э, менә бу хәтта теге менә Хәсән Туфан аларга скептикрак караса да, э, менә шушы Гәрәй Рәхимнәр, Рөстәм Мингалимнар, чөнки теге ритмик яктан бит аларга шоманнар инде алар. Э, Фәйзуллиннар, Харислар. Ринат Хариска белмим, әйтә алмыйм. Сибгат Әким менә Буынга да бик кыеркак булды ул. Аның бигрәк тә Гәрәй Рәхимне яратты. Ул васыятен дә хәтта э, Гәрәй Рәхимгә ышанып, мирасын бастыру, нәшер итү мәсьәләләрендә Гәрәй Рәхимгә ышанып язып калдырган хатны. Җирләү мәсьәләсендә үзен. Гәрәй Рәхим чыннан да бик теге самими, русча әйткәндә душан арасва шул кеше дип инде ул һәм ул севасакимгә ошаган ну сиват хатимнең теге хәзән туфаннан кебек кистереп әйтә торган гадәте булмаган инде ул алай ошамаса да ул бик дипломат иде кистереп дип хәсән туфан да ул теге иҗатта шулай булса да хөкүмәткә карата ул кадәр юк хөкүмәткә түгел иҗатка иҗатка карата да миндә әлбәттә юк юк сиват хаким алай түгел менә ул соңгы мәкаләләрен мин Ишетәм, артта аяк тавышлары ишетелә, дип, безнең буынга ишарәсен дә белдереп киткән иде, хәтерегездә булса. Шуңа күрә ул алар әлбәттә укып баралар иде, яшьләр белән, яшьләрнең иҗаты белән кызыксынып. Без без карадык бит инде аларга, менә ничектер әйтәм бит, бик нык хәтта э, илаһилаштырып дигән кирәк. Шуңа күрә теге ниндер аралашу, ана соң яшь аермасы да бик зур бит инде. Алар безгә бабай яшендәге кешеләр иде. 50 елдан. Шуңа күрә ни гел яшь минем белән. Аларга килеп, мөрәҗәгать итеп, бигрәк тә Сибгат Хәкимгә без йөрмәдек. Ана соң аны Мөршидә апа да бик нык саклый иде. Теге андый теге еш Безнең вакытта аралашудан инде ул, әйе, ул инде сак астында дигән Ул- кебек. ул- Ул инде теге таҗлы, тәхт- тәхетле шагыйрь иде бит инде ул. Менә Хабан Сибадакин дигәч, шулай Хабан шул теге Тукай э, клубы искә төшә. Анда еш кына бит инде җыелышлар була язучыларның. Тыңлыйбыз нәрсәләр сөйләгәннәрен. Менә Сибадакин чыкса, Мин белгәнемчә, Сибгат аның тавышы бик нәзек иде инде, ишетелер ишетелмәс кенә име. Ә Сибгат Хәким менеп баскач, залда чебен очкан тавыш ишетелә иде. Кына ишетелә иде. Бер кем бер нинди э, юк, аны бүтән язучылар чыксаң да акыш-бакыш та була торган әйбәт. Ләкин Сибгат Хәким абый шул кадәр югары иде. Менә шул абый бик югары булганга да аның янына без якын килеп сүз катырга җөрәгебез дә белем мин. Аннан соң ул бит теге бик зирәк сөйләде ул теге мәгәнәле юмор юмор белән маташмый иде ул. Аның шигырьләрендә дә тик коры гына инде. Әз генә теге
астыртын елмайган юмор чаткылар бар теге. Бик тырышып укыганда. Татар татар диләренә теге Абылай, Абылай ул аннан соң Теге менә бу хатын-кызга багышланган мәхәббәт шигырьләре шулай юк бит, дөресен әйткәндә. Ул менә юксынулар ниләр бар ул теге, ну, бик итәгатьле рәвештә. Ә теге менә турыдан туры Рәдип Гаташныкы кебек мәсәлән, андый мәхәббәт шигырьләре юк бит инде. Хәсән Туфанда мәхәббәт шигырьләре гаҗәп күп. лирикасы. Ә Сибат Әкимдә юк, ул э, дөнья гамы белән ныграк күрәсең. Э, мавыккандыр инде бәлки. Һәм юмор дигәннән безнең бит инде Роберт Батулла, Рабит Батулла э, бер теге менә бу булган хәл мәзәк формасында гына ул. Штейнда булган хәл.
Әйе, ни

өлкән шагыйрьләрдән килә, сездән. Классиктан.
Сездән, хосусән, әз генә ни, чама белсен дип әйткән инде сез, әйтегез, җиткерегез минем сүзне. Сиңа тәким, күрәсең, үзенә дә бик ошап бетмәгән теге ни пародияләр инде. Ләкин ул алай тик кирәкми дип әйтә торган кеше түгел. Менә ди сиңа Батулла дип әйткән Мөҗәһит Вәли шулай диде. Һәм пауза. Юмор аңламый, дүрәк, дип әйтә. Обкомщиклар турында. Бәлки эчтән ошагандыр. Ул менә эмоцияләрен күрсәтә торган кеше түгел иде. Аннан соң, э, менә бу Остазлык мәсьәләсендә ул бик күп хатлар язган кеше бит. Менә Гамил Авзалларны, Гамил Авзал үзе нинди олуг шагыйрь. Аны сатирик буларак кына буларак күбрәк беләбез бит инде. Юмор әсәрләре, тик эстрада шигырьләрен генә. Ә ул гаҗәеп лирик. Гамилә Узал гомумән безнең иң олуг шагыйрьләребезнең берсе. Э, ул аңа хатлар, ул бит инде аның биографиясе бик э, ни катлаулы Гамилә Узалның аны э, менә Актаныш районы Такталачык дигән авылдан, ул теге затлы нәселдән мырзалар, байлар булган күрәсең. Сөрәләр. Магнитогорскига. Анда бик күп татарлар эшләделәр бит теге шул э, магнитка төшәргә. Анда хәзер дә инде аларның Анда ул э, шул салкында эшләп, э, сөяк ревматизмына китә име, аксап таяк белән грейди бит инде мәрхүм. Аннан соң ул э, күпмедер бер ничә еллар Шәрип дигән авылда Башкортстанда апасында дәваланып ята ни. Шунда шигырьләр яза инде. Җибәрә монда, бастырмыйлар. Сиват Әкингә, Сиват Әкин хатлар яза башлый. Күңелен күтәреп. Синдә бар сәләт, син яз, син бирешмә, саулыгың булыр, ни. Аннан соң ул ә, Әлмәткә кайтып урнаша. Әлмәткә кайткач та хатлар язышалар. Һәм Сибгат Хәким һәрвакыт рухландырып тора. Бу бер генә мисал. Һәм ул бүтән шагыйрьләргә дә, Уфа шагыйрьләре белән аның хат алышулары. Менә ул гаҗәп булыр иде аның хатларын Әгәр дә китап итеп нәшер... Алар сакланганмы соң ул хатлар аларның? Әлбәттә сакланган.
Иялидән ме? Архивта, әйе, э, нинең мирасханәдә дә аның хатлары бар. Алар әлбәттә җыерга ул инде терлек кешеләргә язгач, терлек кешеләрнең архивында. Ну, булдыра торган эш түгелмесең инде бу? Ну, кемдер шикләнергә тиеш. Ул Аяз Гиләҗев кебек бит инде менә Аяз Гиләҗев хат яза, копиясен калдыра үзендә. Калдырган, әйе. Һәм, һәм сакланган бик яхшы, кемгә ничек язган, шул килеш. Чыкты китап. Кемгәдер, әй, аны чыгардылар, чөнки җиңел, эзләргә түгел архивлар буйлап. Яшьләр, яшьләр турында дигәндә, игътибарлы булу турында. Чынлап та, мин әле 84 нче елны ул хәтле теге беләдер дип тә әйтмим мин инде. Ләкин ул менә карап бара дигәннән, укып бара. Казан утларында шул вакытны шигырь чыккан, бер 4-5-6 шигырь. Әле квартир да юк ул вакытта, шундый теге подвал ниләрдә, аерым бүлмәләрдә, тәрәзәсе бүлмәләрдә язган шигырьләрне шул бастырып чыккач, ана шул Иске Алчар союзы бинасында дип аңларга кирәк инде Тукай клубына килгәч микән. Гомендагы. Әй, мине мине мине каяндыр танып алып дигән кебек инде укыдым. Дигән кебек инде җитмә. Танып алып диген. Танып алып әй.
Укыдым шигырьләреңне калдан утларыннан. Шады дигән кебек, шушындый ниләр әйткәч, миңа менә күңел булып китә бит инде шундый. Әллә ни утырып сөйләшкән. Күзәтеп бара иде барсын да.
Күрәсең, игътибар иткән инде. Ул вакытны Казан утларында чыккан әйберне бөтен суккандыр инде ул. Ул вакытта шундый принцип иде. Казан утларында гафу итегез. Казан утларында редколлегия бар иде. Редколлегия әгъзалары менә бу әсәрне укыйлар, Үзләренең жанрына туры килгән инде. Менә аларның ни рекомендация кирәк? Чыгарга ярыймы ул чыгарырга, бастырырга? Яисә юкмы? Алар язып бирә, эчке рецензия. Хәзер бит инде аны э, казанлыларның э, Шулай калыр хезмәткәрләре генә хәл итә. Минемчә, ул бик дөрес һәм демократик э, ни булган, а- алым. Ну, авыр инде, авыр э, былай һәрвакыт өйрәткәләгән. Менә шуннан да бит дим әле. Шушы күрәсең инде Канатланыбрак киткәнмендер инде, теге туры килгәндә без аның белән очрашырга туры киләдер и радиода, Рөстәм Акҗегет бүлмәсендә, гадәттә ул килеп утырадыр и шунда сөйләшеп утырган чаклар буладыр и Менә шул вакытта инде мин кыюлыгымны җигеп инде Сибгат абый, менә Муса Җәлил темасын кузгаттым инде мин анда Муса Җәлил кайта бит инде, менә Константин Симонов, Апкайту шуда тыйган исемен кайтару зарур уйнаган дигән кебек сүз әйткәч, ул бик нитеп, дәртләнеп китеп, әйе, безгә Константин Симонов хәйкәл куярлык Безгә хәйкәл куярга кирәк, ди. Ул безне чынлап та Мусаны кайтарды дип менә шушы сүз әйткәнен хәтерлим мин аны, бик Симоновка бик җылы сүзләр белән әйткән иде менә шушы вакыт. Хәтеремдә калды, бу инде минем аңа турыдан-туры аны әңгәмәләшеп утыруым. Шул, шул 84-нче, 85-нче еллар булгандыр инде ул вакытта, мөгаен. Тукайга бик күп багышлап шигырьләр яза бит инде. Һәм менә татарлар җыелгач шул тел турында сөйләшәбез бит инде. Тел югалу Э, мәсьәләсе бик нык борчыган дип укыган Рәсүлнең артында таулар бар, биек-биек таулар ич, таянырга нокта эзлим. Кайда безнең таяныч дигән аның шигыре бар шикелле. Бер дүрт ел. Менә ул мәктәпләрдә татар телен белмәү мәсьәләсе. Биек-биек таулар ич.
Сүз истәлекләре ме ни? Менә анда инде мәгънә мәгънә ята инде әнә безнең кая безнең таяну дип. Истәлекләрме, аның интервьюлармы ул э, ни ул Рафаил Хакимов э, истәлегендә укыган инде мәктәпкә барган ди. Нигә балалар белән очрашу Казан мәктәбенә. Анда бик телне белмәүчеләр байтак булып, бик борчылып, кайтып бүтән андый җыелышларга бармыйм дип әйткән булганды. Шуны... Ул менә Ләбиб әйтте, чыннан да ул э, язучылар берлегенә э, караганда радиога килергә ярата иде. Анда э, Рөстәм Фәйзуллин, ягъни Рөстәм Акъегет дигән тәхәллүс белән бит ул шигырьләр чыгара иде. Рауль Фәйзуллинның инесе. Аның белән шулай бик шәп шагыйрь эшләде. Зиннур Насыйбуллин. Янәшәдә эшләделәр. Рим Кәримов шулай ук поэзияне бик белә торган галим кеше, диктор инде, тавышы гаҗәп. Әхмәт Рәшитов. Әхмәт Рәшитов соңрак килде ул. Э, аңарчы эшләгән ул радиода. Ул Тукай клубының директоры, Тукай клубыннан киткәч э, радиога килде ул. Зинур Мансуров та эшләгән, но алар соңрак. Сибат Әким э, менә шул Үләренә күпме теге, ну, урын өстенә ятканчы, ул менә атнага берничә тапкыр радиога кимичә калмый иде. Ул радиога без дә җыела идек, яшьләр. Шул Рөстәм абый ана инде, ул да мәрхүм. Сөйләшү, бәхәсләшү, анда композиторлар килә, җырчылар килә. Һәм шуларны тыңлап утырырга ярата иде ул. Сибат Хәким Бик әллә ни теге шулай ук ачылып китми иде. Менә тыңлауны тыңлау аның өчен үзенә күрә ләззәт биргәндер күрәсең. Шунда әйткәнең хәтерлим мин. Менә үзеннән алдарак такташларны искә төшереп, алар бәхетле булды, бәхетле булды. Алар ди татарның мондый аянычка, аяныч хәлгә калганын күрмичә китеп бардылар. Ул бик авыр кичерә иде. Менә шул татар теленең э, даирәсе хаман кысыла баруын һәм алар бит инде җүләр кешеләр булмадылар алар бит күреп торалар нинди сәясәт барганын ул ул турыда әлбәттә турыдан туры язырга мөмкин түгел иде ул елларны ләкин аның мәкаләләрендә ул бик шәп публицист та ул э, менә үзеннән соң килгән яшьләр турында күп мәкаләләр язды Аны мәкаләләр озын да түгел әйме, ләкин бик ни теге. Җөмләләр дә бик кыска, өч сүзле генә. Э, анасын ул яза, аның кул язмасы да бит. Менә болай э, аска төшеп китә, зур хәрефләр белән яза иде ул. Э, бер биткә аның биш җөмлә сыя. Ул характерын күрсәтә торган бер ни чалым дип уйлыйм мин. Э, һәм сөйләгәне белән диссонанс э, сөйләве дә шул ук менә шулай ни сузыпмы сузып шулай яза инде ничек сөю шулай яза э. һәм әлбәттә ул бик нык борчыла һәм кайгыра иде дөресен әйтергә кирәк алар барысы да шул милләт гамәле һәм тел кайгысы белән яшәделәр инде Күбесе, барысы да дип әйтмим мин. Күбесе, ләкин менә чын шул шагыйрьләр, алар әлбәттә башкача була алмыйлардыр инде. Менә 90-нчы елларга аз гына кала бит инде аны. Бәхиләшкән менә 90-нчы елларны. 86-нчы елны бернинди үзгәреш сизелмиде. Э, ул вакытта
Әлбәттә, бу Горбачев 86-да Шул 85-тә килә. 86-да башлана процесслар инде. Ләкин ул вакытта әле Шибат Хәким аны сизмәде ул, ул сизмичә китте. Ул... Менә сизгән булса, ничегрәк кабул итер иде ул менә шул вакытларны менә яңа килгән чорны үзгәрешләрне ничегрәк кабул иткән булыр иде? Ул инде әлбәттә байрак күтәреп азатлык кычкырып йөрмәс иде, сүз дә юк. Ләкин ул аны э, ничек кабул итсен инде, әгәр дә тиң милли үзаңның шулай кабынып китүен күрү, аңа әлбәттә сөенеч булган булыр иде, сүз дә юк. Менә Сибат Хәкимнең теге э, хыял омтылышларын шушы 90 нчы елларда Улы Рафаэль, Рафаэль Хәким дәвам итте инде. Әйе, Рафаэль Хәким бит инде менә шушы безнең, безнең Татарстандагы шушы үзгәртеп коруның прорабларыннан берсе. Ул бит инде юктан бар булмаган, шушы Сибгат Хәким гаиләсеннән чыккан, Сибгат Хәкимнең тәрбиясен, ниләрен, сүзләрен, фикерләрен тыңлап үскән. Һәм Сибаты ким, ул менә Рафаэль абый үзе сөйләгәннәре дә бар. Менә мәкаләләр яза, кайда чыгыш ясарга кирәк, улының стәленә куеп калды. Бер сүз әйтми ди. Ну, тәр... мин беләм инде тәрҗемә итәргә кирәк икән рус теленә тәрҗемә. Шуңа күрә аның беренче улы да Рөстәм тәрҗемәче иде. Сибаты кимнең шигырьләрен Э, Сигшегри талант бар, русча тәрҗемә итә иде, ул яши үлде. Комсомол өлкә комитетларында эшләгән бик эрудицияле, бик белемле кеше иде мен.
Мин э, Сигел Хакимның бер шигырен укырга телим. Бу шигырь 1991 елны язылмаган. Бу шигырь язылган 1970 елны. Менә Сибат Хәкимнең нәрсә уйлап яшәгәнен шуннан беләсез. Тоям атта бөек Идел барын. Тоям атта Ватан чик барын. Телләреннән фучик тавышын тыңлап, арасында йөрим чехларның. Телләреннән миңа рәхәт, шат тел. Үзләренә тагы да рәхәттер. Яратамын, горур булсын халык, тик булмасын гына тәкәбер. Азат халык тауларына карыйм. Күрә алмам киллер җәйсез дип. Кешеләрнең, хәтта тауларның да йөзләренә чыккан бәйсезлек. Файдасы күп кайнар суларының. Шифасы күп эчтең, азап юк. Саулык кирәк, сәламәтлек кирәк. Барыннан да бигрәк.

Тимер капкач белән каплап куйган кебек заманнар бит инде ул. Бернинди эммит юк, бер нәрсә юк. Ну, көткән булып чыга бит инде язгач. Чишә юк. Менә чехлар мисалында мәктәптә шул ук шул ук алым бу менә э, Шингачкук дигән.
Э, Газнурмрат индислар, Ирланд революционерлары турында яза иде. Э, Кем тагын анда Конго, Лаос, баш ни азатлык өчен көрәшчеләрен мактап, бу да шул ук чехларны күрсәтә. Менә нинди халык булырга тиеш безнең татарда. Ишетеп үскән бит инде, чыннан да, Рафаэль Хаким. Әллә каян килми ул, беркайчан да. Э, Сибат Әкимнең турыдан туры тәрбиясе иде ул. Сибат Әким э, менә кызганыч, ул э, барыбер соңгы елларда шактый гына онытыла башлаган шагыйрь. Әлбәттә, менә аның шигырьләрен укыйсың, анда әллә нинди мәгәнәләр чыга бит. Ул бит бер генә теге бер генә каптырмалы шагыйрь түгел. Анда аның шигырьләрендә күп җәпле.
Әйе, әйе. Һәм ул менә шушы теге әрнүен Тел язмышы турында, милләт язмышы турында аның шигырьләрендә ул саркып, әлбәттә, турыдан-туры ул вакытны язып та булмый инде, ягъни теге шул салып куйсаң гына нигә хисләр тартмасына. Ә барыбер менә шундый сизелеп тора теге бәргәләнүе.
Сибгат Хәкимнең бер теориясе дип әйтимме инде, ниндидер фикере булган бит инде, ни дигән, Хәр язучынынмы, шагыйрьненме теге ниндидер потенциалы булган, шул потенциал беткәч, или тәмамлагач, уже бүтән яза алмый дигән инде. Теге Тукай күпме бирелгән булган, шуны язып бетергән анда. Пушкинга күпме бирелгән булган, сәләт, шуны э, язып бетергән булган. Сибгат Хаким үз потенциалын файдаланып файдаланып үткәнме файдаланып минемчә или яки тагын язырга ни булганмы анда Юк, менә яшьли, ну, яшь... теге аянычлы үлем белән үлеше шагыйрьләр бар. Менә Шәйгъзәд Апавич, мәсәлән, атып үтерәләр 24 яшендә. Анын язып бетермәде дисең инде ул. Ул әлбәттә ачылып бетмәгән. Ул әле ул шу ул былай да шундый дакый әсәрләр биреп калдырган, шундый мастер, остаз. Ә ул әгәр тагын да озаграк яшәсә, ул әллә нинди әсәрләр язган булыр иде. Ә без белмибез бит, бел, белмибез бит. Юк, ирексез үлем белән үлгән. Сибгат Хәким инде ул үз аның үз язмышы, үз тәкъдире, үзенең үлеме белән үлгән кеше, э, тәкъдиренә язылганны күргән, яшәгән. Шуңа күрә мин аны шагыйрь буларак ачылып халыкка танылып мәңгелеккә киткән дип тукай ату алайса ну пушкин да бит инде утыз җидедә ни белән барыбер файдаланып бетергән пушкин әлбәттә ул прозага күчкән булыр иде ул әйтә дә бит теге клонит утыздан соң теге мин шагыйрь түгел теләсә кем дип әйтегез шагыйрь шагыйрь түгел анысы инде аның нидер тыйнаклык кыланычыклык ни ул шигырьдә дә язган булыр иде ләкин сирәгрәк ул күбрәк проза язган булыр иде монда

Траншеидан, окоптан чыгып, йөри торган булган. Окоп алдында. Йөри торган булган. Түзәлеге юк. Хит немец снайперләре чүкемәсме диеп. Менә Ходай рәхмәте чүкемиләр бит. Немецләр дә чүкемиләр. Исән кала, күрәсең, ул үзенең миссиясен әле үтәп бетермәгән булган бу нидә дөньяда. Ул безнең татар халкының бәхете өчен Әнә шушы әсәрләрне иҗат иткән.
Камаз белән намаз рифмалашкан заманда мин дә йөрдем, йөрдем. Камазда. Камазда дип уйлады бит әле бит. Поэмасы бар аны. Менә шуны уңайдан ул менә мондый сүз әйтә икән, мин шуны уйлап утырдым. Аңа Сыйфат абыйга кайдадыр бер Шаян журналында булды микән, нишләптер Шаян журналының нисенә ошаган бу? Шаян журналы вәе монда, чөнки шаржлар белән бирелгән. 8-нче съезд алдыннан язучыларның мондый сорау биргәннәр. еллар бу? Бу 79-нчы елларда мөгаен, 84 булгач, 70 ничә була ул? Безнең 80-нче ел була микән? 84 тә бер съезд. 80 79 микән? Шул еллар, чөнки мин моны шул вакытларда ябештергән булырга тиеш. Менә монда әсәрләрегезне укучы урынына үзегезне куеп, үзегез турында ни әйтер идегез дип сорау биргәннәр аңа. Ике сорауның берсе шушы. Сигезенче съезд алдыннан, ди язучыларның. Бу 79 ел. Әй, 79 ла.
Сибгат абый, менә үзенә үзе әйтә ул. Сибгат абый, йөрмәгез читтә тимер томыр арасында. Үзегезнең арышларыгызга, җырларыгызга, Фазыл чишмәсенә, бу кырлар, бу үзәннәр гә кайтыгыз, шунда бит сез, газапланмагыз, газапламагыз үзегезне, тизрәк кайтыгыз, үтенәм, дип менә үзенә үзе әйтә. Син җөрмә анда әллә кайларга, ди, шуны тик Камаз дип әйттем бит, ә төшерешләр тирәсе. Үкенгән ул, ул поэмасы аның начар поэма түгел Камаз турында. Менә шуларга кайт үзеңә, ди, үзен-үзең читкә, теге көндәлек теге нигә, ниндидер, Публицистикага кереп батма дип әйтергә тели инде үзен үзе. Ул
тагын менә шул кайт дигән мәсьәләдән ди авылдан бит инде алар ди буны авыл авыл белән бәйле аның шигърияте дә авыл темасына менә шул теге туган як туган җир мотивлары бик нык көчле әмма ул э, алга кайтмый бугай бит инде ул казанда күлле кеме авылы хәзер әтнә районына керә инде элек элек элек арча иде чөнки әтнә белән арча бер район иде алар арча районы Арча Сабан туена кайтырга ярата иде ул. Күлле Кимегә ул әлбәттә кайтып йөргән. Анда э, менә аның теге шәкертләре. Без бит инде яшьрәк идек. Менә бу Роберт Миңнуллиннар да кайткан, кайткан анда. Лена Шагирҗанова, аның авылдашы да әле ул. Ул туын э, Актан шайында туа, ләкин үсән иде Күлле Кимедә. Күлле Кимедә без булдык. Сибгат Зәкимнең анда әле ул салдырган йорт та исән, инде ул бик нидә, аяныч хәлдә, ләкин аның энесенең улы кулында ул. Шуңа күрә аны бернишләп тә булмый. Ләкин музее Күлле Кименең мәктәбендә аның музее бар, анда аңа багышланган экспонатлар инде, теге ни, ул кулланган әйберләр.

Сиватаки, Мәдәрис Әгъләм, Зөлфәт, Роберт Ахмаҗан. Роберт Ахмаҗан. Ул эзелеп калды бу атаң, хәзер дәвам итә микән? Чыкмый шикелле.
Әйе.
Шуңа күрә, әлбәттә, без Сиват Әкимне күбрәк укырга тиеш. Чорның чалымнарын иң көчле биргән шагыйрьләрнең берсе һәм аның публицистикасы да бик кызыклы. Һәм хатлары, менә аның шушы хатларын Публицистикасын, әлбәттә, яңадан чыгарырга кирәк. Яңадан нәшер итәргә кирәк. Менә бер кызыклы әйбер әйтмәкче булам. Безнең бит инде язучылар җыелышына күп җөрдек. Ул заманда да, инде хәзер дә дип әйтик инде, бар шундый кешеләр бит. Ул төрле сәнгатьтә дә, әдәбияттә дә, галимнәр дөньясында да дип әйтик. Безнең Нәсыйбгат абыйларны съездларга сайлаганда шул Тукай клубларында инде кайбер уртак буларак дип әйтик инде, шагыйрьләр торып басып, нишләп Сибгат бара, нишләп без бармыйбыз дип менә шулай басып торып әйтүчеләр бар иде. Галимҗан Латыйп инде анда бигрәк. Бер шагыйрь бар иде.
Ишеткән дә юк. Әйе, менә шул 86 нчы елны әдәби фонд директоры булып килгәч, мин беренче эшем дигән кебек Тукай әйтмешли Сибгат абыйны җирләү. Менә вафат булды. Мәрәсиме, э, мәрәсиме булды. Шуның мәшәкатьләре белән, шул морглардан алып чыгып инде Рафаил э, Хәким улы белән, иң уллары белән шулай итеп чабып йөргән вакытта шушы менә зарланган шагыйрьләрнең берсе чыгады шунда. Теге менә шундый канәгать әйме теге Сибат абыйның вафат булганына сөенгән кешене минем күргәнем юк. Менә сөенеп, урак өстемне инде дигән. Аның урынына мин калам ди. Әй, шулай уйлаган инде.
Ләкин Аллаһы Тәгалә Үзенчә хәл итә. Биш айдан аның үзе дә менә вафат булды. Менә шушы кешегә уйланырга, менә шушы, миңа күрсәтә инде теге, менә уйланырга мөмкинлек бар. Көнчелектән Көн, әйе, көнләшергә кирәкми, барыбер менә теге, үз эшеңне эшлә, җиренә җиткереп эшлә, дигән мәгънә күрдем инде мин. Менә бу башлаганда мин әйткән идем бит, түгәрәк Сиңа документ соңгы сабагы булган бу сиңа. Әйе, нидә шушы Әллүки очрашуында менә без чәчәкләр биргәнбез инде аңа яме, шул вакытта без аны соңыннан Наркәйлдә дәвам итәр, аны озатырга бергәләп киткәнбез. Берничә җегет инде анда шул актив. Ул язылгандыр бит синең. Минем язылган. Мин фамилияләр әйтелмәгән анда. Анда мине менә озатканчы бер сүз әйткән булганмын, китап анда һәм кемнәр китапларны алып килгәннәр, Мөхәммәт Аюп әйткәндер инде, ул шулай әйтәдер юл, Китапларны алып килегез, сатып алыгыз, э, автографлар алырсыз дип. Менә бу бүген исемен әйтмәдек, ләкин публицистик китабының аны халык язмышы, шагыйрь Ул язмышы бердән-бер дигән генә калын публицистик. китабы бар иде шундый. Әйбәт менә шунда. Нигә аны китаплар күп Шуны чыкты?
заман- Шуңа ул Публицистик. миңа язып биргән булган менә шушы Мин генә 11 беләм. 11 мартта 82 елны инде хөрмәтле Ләбиб иптәшкә дип язган идем. Мин бит әле студент кына инде, иптәш, хөрмәтле Ул Ләбиб ата иптәшкә иптәш. инде уңышлар теләп, Сибгат Хәким дип язып биргән автографлы китап. Менә кызганыч, ана шушы университетта Афшит тулай тораганда яшәгәндә, шушы шушы китап, Мөхәммәт абыйның Ут чәчәге китабы автограф белән язган култамгалы, Фаил Шәфигыллинның ниндер бер китабы, шул кемнәрдер шуны минем менә үзләштерде үзләренә. Шуңа күрә инде мин аның кемнән икәнен азрак чамалыйм. Бәлки миңа менә подкастны караучылар Бересе, бу бездә бар бит, бу китаплар бездә бар бит дип, әй, ишек астында калдырып китмәсләр микән дип өметләнәм. Бик кадерле китаплар иде менә шушы ул китаплар. Ә инде менә озатуны инде аның өенә таба озатып барганны менә мин язып куйганмын. Аның өенә хәтле диярлек дигән, диярлек дигәнмен, бездән өенә хәтле барып җитмәгәнбез, шул Апирабал театры почмагында озатып калдык бугай. Ул үзе Театральный урамда тора, э, э, эшлидер э, театр. Йо, без университеттан төштек. Ленин бакчасында Буддер һәйкәле бар бит. Шул тирәдә анда урын эскәмияләр дә бар бит инде. Без аңа Севадага сез утырыгыз. Юк, аяк үрә, утырмыйча Тагын сөйләшеп тордык, ул, ул инде менә синен... Яздыртып алырга диктофоннар юк ул вакытта. Яздыртып. Айткач, нәрсә сөйләшүләрне язасың булган, ләкин ул әлбәттә менә шушы Әдәбият, әдәбиятның киләчәге турында сөйләде инде. Ул акыл өйрәтми иде. Менә ул э, шушы темаларга, менә Мәхмүт Галәү турында сөйләгән истә калган мине. Мәхмүт Галәү ди ул диде инде менә. Менә Туфан Миңнуллин аңа шаган ди. Кыяфәт, теге кара тут йөзле, терри күзле булган, фотоларыннан да күренә Мәхмүт Галәүне бит атып үтерәләр 37 ел. Ике романы һәм тагын хикәяләр сакланып калган бераз. бик бөек прозаик дип саныйбыз без аны. Ул чыннан да шулай, мөхәҗирләр булган шикелләр. Пауза ясады, нәкъ үзенчә Ләкин Мәхмүт Галәү интеллигентрак иде. Менә шусы истә калган. Менә э, ни э, Туфан Миннуллинны ничектер Читкәрәк итәрәк куйган сыман, мин Туфан абыйны ярата, якын күрә идем инде бит. Чын мәгънәсендә авыл баласы инде ул. Әйе. Мәхмүт Галәм инде ул мәрҗәниләр нәселеннән, муллалар, ниләр теге аксөякләр татарның ул вакыттагы. Һәм ни Менә шул борынгы борынгы безнең өчен борынгы инде үзенең замандашлары турында сөйләгәнен хәтерлим. Менә Ләбиб язып куярга кирәк шул. Диктофон хәзер дә диктофон чыгарсаң кеше сөйләми башлый. Ул бит э, ни э, инде кайтып э, язып кую менә син без сиңа ышанып тора идек, син безне нигә тарихка кертеп калдырасың дип булмады. Йә, язылган бит менә бер өлешен. Әйе, көне билгелеме?
Көне билгеле, хәт көне билгеле.
Аннан соң менә шушы әдәбиятның киләчәге турында, борчылулар турында сөйләде ул анда. Һәм менә шушы безнең тел даирәсенең һаман тарая баруы турында. Ул менә үзгәрерме инде, юкмы? Ул шул шул фикерен кабатлагандыр теге үзеннән алда киткән каләмдәшләренең бәхетлерәк булуы. Муса Җәлилне дә әйтте әле ул. Муса Җәлил шулай ук бәхетле булган да, башын кистергән бит инде. Ул дип безнең мондый хәлгә калуны күрмәячәк. Менә хәзер һәм зур татар турында зур фикерләр белән. Сибат Хәкимдән
бәхетлерәк чөнки Әйе ул. Безгә караганда. Безгә караганда. Безгә караганда.
Сез шулай дип уйлыйсызмы? Мин шулай сорауны бирмәкче идем. Ул вакыттагы һәм хәзерге э, тел хәле хәзер начаррак. Мин алай кистереп әйтмәсәм, чөнки менә э, Чаллыда булдык. Әлбәттә, безнең теге э, анда бит менә Адымнар, Акыш, Али Акыш исемендәге мәктәп, теге дүртенче мәктәп мәле туфан миңнуллинның музее булган егерме тугызынчы гимназия булды гимназия анда әлбәттә барысы да менә чын чыкылдап торган татарча чәчүчеләр түгел ләкин алар шактый күп әлмәттә дә әйбәт мәктәп алар үзләре этник яктан татарлар әлмәттә дә бар э, шулай барысы да түгел инде теге тоташ чөнки ә нишләсеннәр алар менә гаилә дә э, телен югалтып килә чөнки әти әнисе үк югалткан әби бабасы юк хәзер Ләкин ул бит ул заман белән чагыштырганда Казанда бит шушы унынчы дип атала иде ул интернет мәктәбе бар иде телевидение янында. Һәм 35. Һәм 35 автовокзал янында. Интернет мәктәбе әлбәттә чын татар мохит иде. 35-ен алайык дип әйтеп булмый да, теге безнең практикада да булган булды. Анда да шулай аерым класслар күбесенчә русча сөйләшәләр. Ләкин ул бистә иске бистә яна бит әле. Әйе, асаның өлеше.
Анда шулай ул вакытта әле ни, татар теле ни, актив кулланыла иде дип әйтик инде. Ул ул ул урыннар. Ләкин бит калган ниләрдә бөтенләй мәсәлән, җәмәгать транспортларында татарча сөйләшсәң, син кисәтү ясыйлар. Хәзер бит андый ни андый нәрсә юк. Юк, урамда еш кына сөйләшәләр. Хәзер яшьләр яшьләр арасында да бар ул. Безнең үзебездән тора. Шуңа күрә, ну, ул вакытта тагын бер ягы авылда бик халык күп иде. Әле чишмәләр кормаган иде. Бездә бит хәзер авылларда бетте. Авыллар кими, авылда халык кими иде. Халык кими бер хәл, булганы да балалар хәзер телефон белән интернет, русча, үзара русча сөйләшәләр бит хәзер татар авылларында. Бу гаҗәп, оят һәм хурлык һәм гарлек. Сибат Әким боларны күрмичә китте. Улан, ул шуның белән бәхетле әлбәттә. Шуның белән бәхетле. Безгә караганда. Рәсемгә күрсәтәм.
Рәсемендә Зәки Нурый, Габдулгай Сабитов белән төшкән менә. Сибат абының менә фотосы. Шуны күрсәтим генә дигән идем. Сибат Хәкимне бер сүз белән ничек тасвирлый аласыз, Газинур абый? Сибат Хәким ул без аны бер әйберне әйтмәгән без. Озак еллар Сибат Хәким менә әйтәм бит, таҗлы шагыйрь иде. Ул озак еллар кабул итү комиссиясенең җитәкчесе булып эшләде. Язучылар берлегенең. Язучылар берлегенең кабул итү комиссиясенең Җитәкчесе булып торды. Анда фәкать бик абруйлы кешеләр генә куела иде. Аннан соң Аяз Гыйләҗев булды. Без, без Сибатта кимгә өлгермәдек. Аяз Гыйләҗевка өлгердек. Сез Аяз Гыйләҗев алды инде язучылар. Ай улагатта Аяз Гыйләҗев инде. Сибатта ким киткән иде дөньядан.
Кыскасы, Мин аңа белгердем ансы. Син син бит илгә. Шундый заман булды. Һәр чатта шигырь сүгәләр. Мин аларга ни әйтим? Шигырь димәк, үксез калган, хәкимсез калган ятим. Хәким, Сират Хәким барында шигырьгә син э, тел тиштеләр кара. Әйе. Менә шул киткәннән соң булып алды матбугатта шаулар хәтерлисез инде сез бер шигырь кирәк әйбергә әйләнеп калды гомумән э, тәнкыйтьчеләр кушылып китте анда сүгәләр сүгәләр Сибат Хәким Аннан соң булган шикелләр башланды ансы да бар ансы да бар инде ну барыбер Сибат Хәким багында андый хәл булмас иде дип уйлыйм мин Әйе. Булыр иде ул, чөнки э, менә шушы үзгәртеп кору заманнарында бит э, анда теге җыен сәләтсез дә үзен дакыйга саный башлап, э, Бу әле үзе үзгәртеп тә
86 елдан соң. 86 елдан соң инде, әйе. Ну, Шулай бит инде башланды бит менә 88-ләрдә, 87-ләрдә инде башланды. Шуңа күрә Сибат Әким менә ул чырларны күрмәве белән дә бәхетләр ул. Әйе, әйе, әйе. Баш башлаклы чырларын. Бу бигрәк күңелсез булды инде ул. Э, Җәлилләр бәхетле, моны күрмәгән дип, Сибгатлар бәхетле, моны күрмәгәннәр. Бездә бездән дисендә буын бәхетле булырмы исем менә шулай. Сибгат Зәким ул менә шундый шагыйрь, шундый шагыйрь. Аны укыгач, теге шаркылдап килмисең. Ниндидер теге сикереп, биеп китәсе килми. Ул аңарда моңсу бер яктылык бар, ләкин күңелдә яктылык кала. Күңелдә караңгылык калмый. Һәм э, яшисе килү, килү теләген ул бетерми беркайчан да. Өмет калдыра. Ә бу инде бөек шагыйрьләргә Бу хас татарларда моң дип әйтелми мисең ул? Моңсу яктылык дип әйтим.
Моңсу яктылык. Ләбиб абый, сез Шарапа Садикова белән 79 елны июньдә интервью алган вакытта әйткән иде шул Сибгат менә Сибгат Хәким белән бу арада соңгы вакытта җырлар белән әвәрә киләбез җыр язып мин аңа гел әйтәм шул Теге җиңел, шундый рәхәт, күңелле җырлар яза әле дим әйтәм. Яра, яра дип әйтә дә, ди, менә шул сагыш, моңсулык менә шундый шигырьне китерә дә җиткерә, ди. Менә нишетәсең, Сибгатны үзгәртеп булмый инде, дигән иде менә шундый. Чынлап та ул аннан теге юмор Сибгат абый, гәрчә теге, Әйткән бит, дуррак дигән кебек. Андый шундый әйберләр чыгарып куйса да, ләкин ул бик җитди шагыйрь иде һәм шуңа күрә без аны мин инде теге идарәләрдә теге катнашканрак бераз гына булса да катнашып калган кеше кебек аларның турыдан туры дигән кебек аксакал дигән әйбер бар аксакал алар менә алар берничә әмирханинеке прозаик буларак әйтик сибат абый менә шулай теге идарәдә утырышкан алар алар әйткәнне Гомәр абый идарәдә күрмәдем бүген. Әй, менә алар иң ахырдан әйтерләр и сүзне. Теге менә берсе әйтсә, аны икенчесе. Болар нәрсә әйтер микән дип утырасыз. Менә болар чынлап та менә алар төпле, акыллы сүз әйтә, менә җиренә җиткереп әйтә. Ана Фазыл чишмәсе. Шуның белән нокта да куела инде, Андрей. Фазыл чишмәсе җыры ул ничектер килеш сыман, килеш җыр. Ки шундый ак. Ки һәм ни чишмә читергән тавыш ишетелгән кебек. Аның бит җыр дигәч инде тагын бер җырын искә төшерик инде, Өянкеләр. Аны өянкеләр Ояз абый Гыйләҗев шуны тыңлап җылый торган җыр бит инде. Рафаэль Сәхәбине булса инде җыр. Ганинеке иде.
Шуны җырлады дип. Ганинекенең яраткан җыры иде. Безнең язучыларның яраткан җыры менә Сибгат абыйның.
Әтәй, синең менә бер сүз белән берәр ничек Зирәк карт. Зирәк карт. Ике сүз булды инде. Ну, тоташтырып язырга була. Олпат. Талантлы Мәшһүри. Шуның белән тәмамлыйбыз. Бүгенгә 194 нче бүлмәнең чираттагы чыгарылышы татарнын бөек шагыйре Сибгат Хәким турында сөйләштек.